Uh, dyn ni'n mynd i cario mlaen gyda wythnos angen filod heddi, gyda wneud dau o angen filod o chwedlau o straeon hen straeon Cymru. Um, a mae'r lluniau mae'n mynd i bod bach yn fwy gymleth, ond dilynwch a gewch hwyl. Dyma'r cyntaf, dechreuwch gyda trwyn, a wedyn dyn ni'n gwneud y llyged. Dyma un o'r coraniaid. So mae'r creadur yma yn dod o chwedl llif a llefelus. A mae'r un yn greaduriad bach drwg sydd yn ymosod yn y chwedl yna. So, dyma ni ceg mawr. llawn o ddannedd winiog. Croeso i chi wneud lleisiau bach rhyfedd wrth arlunio. Dwi'n sicr yn wneud. A mae creaduriaid yma yn dod a rhoi trwbl i brenin llif oherwydd mae yna maen nhw'n ymosod a dwi'n methu delio gyda nhw. Dwi'n methu cael gwared o'r creaduriaid yma sydd yn achosi pob math o drwbl a dwy'n stwff o bwyta bwyd. Y reswm yw, achos bod nhw'n gallu clywed popeth sy'n digwydd yn y wlad, achos bod nhw'r clustiau enfawr yma. Felly, mae'r creadur yma, yr coran, gyda'r clustiau enfawr. A jyst neud llun o'i ddillad fan hyn. Um, sleeves bach cool a collar. Nawr, os ych chi am wneud lluniau coraniaid eich hun, Beth am i chi just edrych ar glist rhywun, fatha clist dad, neu clist brawd neu chwaer, neu beth bynnag, neu clist allan o rhyw gylch grawn neu rhywbeth, a just copio fe, ond trio wneud e'n enfawr, a'r creadur yn fach sydd, uh, sydd ar glist. Neu falle wneud mwy nag un o nhw, mwy na dau, mwy na tri, loads o glistiau. Achos, dyn ni'n gallu troi unrhyw beth mewn i anghenfil wrth just lle wneud yn fwy neu wneud yn scary. So dyma'r coran efo'i dwy glist mawr. Dwi'n sylwi weithiau pan dwi eisiau rhoi rhyw fath o shading, na i roi just llunellau bach, un llunell bach, o dyna, a clefydd neu dagger i'r coran yma, sy'n edrych yn fwy direidus na fatha drwg iawn iawn. A wedyn ni... Sgant bach. Wedyn ni... Just do shading gyda llinellau, just i awgrymu siap. Dych chi'n gweld mae'n llai trwm na gwasgu'n galed neu rhywbeth yn drwm drwm. Clobannau. A dyna ni, y coran. Yn y diwedd, mae Lludd yn llwyddo i curo'r Coraniaid wrth siarad a roed instructions fel os ydy ymosod yn nhw trwy siarad trwy rhyw beipen hir copper um, o'r diwedd mae'n cael gwared yn nhw. So dyna, bing! Y coran, un o'r coraniaid. Mae'n just trwsio'i gleddyf. Reit te. Yr ail greadur, dyn ni'n mynd i bod yn arlunio heddi, yw creadur o stori Owain, neu Iarlles y Ffynon yw un o stori arall. Mae fydda stori wedi cysylltiedig dy'r Mabinogi, ond dwi ddim yn un o'r pedwar cainc y Mabinogi. A dwi eisiau chi wneud llun o'r fwydyn di. So newch siap mwydyn, oce? Okay? Mae'n mynd dechrau fel S. Ond dwi eisiau chi wneud siap hir troellog fel hyn. fel mwydyn mawr tew, a mae'n fatha lapio rownd ei hun fel rhyw fath o siap hir fel hyn. So, copiwch y siap yma, ond peidiwch y phoeni, mwydyn ydi mwydyn, so mae'n gallu newid i bob math o siap rhyfedd, fel fatha sausage hir. Right, mae'n ni, mae'n iawn, dwi'n meddwl. A na i jyst rhoi bach o linell ei ddangos bod e'n ar y llawr. Yna. Nawr, beth ni angen i roed siap, o na, cyfnod, i roed siap i'r mwydyn, a roed stripes, fatha llinellau rownd e. Ond ydych chi'n sylwi, dwi'n mynd i llinellau syth, syth y draws, ond maen nhw'n fel slightly curved gyda siap y mwydyn. Ydych chi'n gweld, wrth wneud hyn, mae'n ychwanegiad deimlad trida, neu o leia awgrymu siap y mwydyn fydde'n grwn mewn tiwb. A maen nhw'n tip wastad os ydych chi moyn fel lliwio neu sheidio rhywbeth yw i fynd gyda'r siap y peth ydych chi'n trio wneud. Fel, bydden, fel sy'n yn ydych gweld mae'n ychwanegu ffurf, ffôm iddo fe. Right, mae'n edrych bach yn fwy fel mwydyn nawr. Eto, am ambell un unell ar ochr gweilod fel cysgodion. Felly, jyst yn cudio'r hael, allwch chi wneud mwy o'r ein os ych chi moyn. Hatching, dyn ni galw hwn, ond hatching syml. Fel yna, a dyna ni. Right, y cam nesaf i wneud e edrych yn wir yn fwyst fi laidd, ac yn wahanol i jyst mwydyn arferol, yw ceg. So, ni'n gwneud ceg mawr fel hyn. Dyna fi, cilch A loads o ddannedd miniog. Err, Mae'r peth mae'n edrych yn erchill. Y rai chi sydd wedi darllen llyfr Yr Horwth gan Elidia Jones, oedd hwn yn rhyw fath o ysbrydolaeth am yr anghenfil, un o'r anghenfilod yn y llyfr yna. Mae'n dy llywio'r ceg mewn yn super goblin. Bach yn ddiflas gweld rhywun llywio mewn ceg. Na fe, twll di sy'n llyncu pob math o bethau. A wedyn ni, llygad bach. Gyda llinellu a dan nhw, edrych yn mwy yn scary. So dyna ni. Mwydyn. Nawr, allan mwydyn yna bod yn fach neu'n fawr. Felly dyna un tip, os ydych chi'n dangos anghenfil ei edrych yn enfawr, ydych chi'n dangos y graddfa wrth neu llun person. So dyma marchog dewr sy'n trio ymladd yr, yr mwydyn. Ac wrth wneud y marchog yn fach, chi'n gweld mae'r mwydyn yn edrych yn enfawr. A dyna fe. Y mwydyn di o stori Owain i Allus y Ffynon. Mae'r mwydyn yn amddiffyn i fatha diamwnt, modrwy diamwnt sydd yn werthfawr iawn o ryw unrhyw ogof. am y Owain yn gofyn ymladd yn erbyn y greadur. Dyna ni, mwydyn di. Na i jyst rhoi y diamond. Fi'n licor syniad bod y diamond yn swn yng nghynffon y mwydyn. Ond beth am i chi fynd i chwilio, fydda googlo, stori llif a llefelus, neu stori Owain, Iarlles y Ffynon, um, The Lady of the Fountain. Um, a newch chi ffindo mas mwy. Mae'n stories cool, llawn dychymyg a llawn creaduried ac arwyr. So dyna ni. Ewch ati i lliwio pa bynnag i chi moyn. Mae eisiau gweld eich gwaith chi. Oce, okay, her heddiw felly yw... Wel, da chi'n sylwi yn y stories yna, ydyn nhw cymryd rhywbeth fel mwydyn neu clistiau, jyst pethau arferol, ddiflas, a defnyddio nhw i greu anghenfil. Felly, beth am i chi i fynd ati i defnyddio rhywbeth arferol, diflas, a'i droi yn anghenfil. So, dwi wedi rhoi ambell i enghraifft i chi fan hyn o bethau diflas. Bydd hwn ar gael i chi lawrlwytho ar yr, um, yr link yn y disgrifiad a troi pethau boring diflas yma mewn i anghenfil. Neu beth am i chi fynd ati i sketcho rhywbeth go iawn, falle rhywbeth o'r ardd, rhywbeth yn y tŷ, all unrhyw beth gael ei troi mewn i anghenfil. Felly, sgrin i ffwrdd,